Hello thirtu te in chavain chu bei vek u le dawn ṭawng chu hei ah motor chhung aṭang in ka rawn record chin a ih ngaihthlak a hre awm deuh nih chuan in ah comment ah te min lo hriat tir leh tur in ka ngen che a chuan in ka chenna lai in lo len a min lo tlawh leh vang in ka lawm em em a chuan new subscriber te chung ah pawh khan ka lawm em em a chuan in dawn ṭawng a ka rawn share tur te chu. Mahni in rin tawk na neih hi a pawimawh em em a, ih kan hnathawh a ni kan hnathawh na ni se kan ah khawtlang ah maw kan hna eh school ni se kha tiang aih mahni in rin tawk na kan neih chuan kei mahni leh kei mahni pawh kha kan hlim pha a chu a confidence nei na nei sa piang hi chu an awm pawh ani maithei a mahse an tlem ka ring a a chhan chu eh confidence chu kei mahni siam keimahni siam chawp leh kan chhan chhohpui kan practice maw ka tiang kha ni vang khanin ih tihian nan hnathawh na ah pawh kan ni khat ni ai khanin kum khat kan thawh hnu ah khanin mahni inrin tawk na confidence ka kan nei ngei ngei ang chuvangin confidence nei tur chuanin ih dawh thei a ngai a chuan keimahni leh keimahni pawh kha kan ih. Teimak leh tih chang chang nun kha a ngai em em a, chuvangin ih vawi leh khatah a neih theih lo a, ih keimahni leh keimahni kan tih chang chang na nun kha kan nei a pawimawh em em a, chuanin a dang lehah chuanin thawmhnaw man to leh kan thil maw kan material man to tak tak te ah kan rin chhan a, khatianga confidence kan neih kha chuan khatiang chu pawn langa ih. Kan neih theih chuan kan lei theih chuan maw thil man to pheikhawp thawmhnaw khatiang man to kan lei theih chuan a tha e mahse khatiang ah khanin confidence tak tak a awm thei lo a ni chhan chu ih khatiang kha chu pawn lam lan na ni vangin chhung confidence tak tak chu chhung lam ril lam kha a ni zawk a mahni kan in hriat a mahni hlutna kan hriat a ih mi ten e eng ang pawn ah min ngai min ngai mah se pawi tih lo na maw keimahni leh keimahni kan hlut na kan inhriat kha chuanin eng ang pawn mi ten min sawi sel mah se ih kan rilru a eh a ti buai thei lo maw khati ang kha confidence dik tak a ni a hei nan mite bulah kan va kal a umm puipunna ah te kan kal a hnathawhna ah ni se or ih khawi khawi hmunah maw khatiang ah kan va kal a chuanin miten pheikhawk-- A thawmhnaw man to tak tak ten lo inthuam a keini chu ih thawmhnaw man to lo maw mawi tawk ni sina ran maw khatiang kan hak ah te kan khatiang ah pawi tih loh na maw aw e ka thawmhnaw hi thing e tih tih a maw mahni insitna ti mai ila mahni indah hniam na ka thawmhnaw hi thing e uiha nuam ka ti lo. eh mi ho hi nalh rawh pui sia kei chu ka hri ngei tiang thinlung neih loh na maw mah nia ih buai loh na khatiang inrin tawk na kha confidence dik tak a ni a chuvangin confidence level dik tak a dik tak confidence level i din chuanin nangmah leh nangmah i hlut na i hria a mite mite eng ang pawn va inchei mawiin eh. Rangkachak lunghlu leh thawmhnawn sang tak tak te lo in bel mahse i in bel na ah i lawm tawk a i ril an khatiah anga khang ho in bel na sang sang tak tak ten i rilru an tih buai phak lohna kha khami ka confidence a nih chu a Ih thawmhnaw tha kan neih theih chuan a tha e, nun to tak tak te kan neih theih chuan maw khatiang kha chu a tha tho, mahse khatiang ah khanin in nghah na kha kawn khatianga thil man to a in nghah na kha confidence dik tak a ni lo tih ka ka sawi awm zia tak chu ni zawk a chuanin mi kan famkim lo a ih tumah perfect kan awm lo tih kha in hriat reng kha a ngai a chhan chu ih Kan thil ti piang a perfect kan tum chuanin rilruah a na nia chuvangin keimah pawhin a ka zir leh ka la tul em em reng maw confidence neih tum neih tur nei tur chuanin ih tih hram hram na nun teimak na nun leh ah chhung lam in en na zawk maw pawn lam lan na aiin chhung lam in en na zawk kha amah kan hlutna kan hriat a. Mahni inrintawkna nun confidence neihna bulpui ber chu keimahni hlutna kan inhriat a, i mite nen kan va inkhai khin lo a maw ah keimahni leh keimahni hlutna kan inhriat kha a bulpui ber pakhat chu a ni a, chuanin kan thil tihah kan confidence neihna tur chuanin kan tih hram hramna tih nawnna maw ih taimakna kha pawimawh em em a kan hna thawhnaah te pawh kan ni khat thawhnaah chuanin ih kan confidence kan kha a awm rih rih lo vang a ih ih chhan chu kan vawi khat kalna te a ni a kan zak zuma kan nervous a kan thil hriatsa te pawh theih nghil a awla chhan chu kan Nervous avangin maw khatiang kha nia chuvangin ih kan thawh rei pauh leh kan tlang nel hnuah maw khatiang khan kan tih vawi tam tak kan tih nawn a kan tlang nel hnuah chuan kan hnathawhna ah te khanin mahni inrin tawkna leh confidence kha kan gain thei maw kan neih phah thei kan hlawk phui thei a chuvangin ih. Te, beidawng mai lovin kan vawi khat thil tihna ah khanin beidawng mai lovin maw tih chang chang na nun kha kan neih te kan neih chuanin ih khami kan mahni inrin tawkna kha kan hlawkpui thei a ni tih kha ka rawn chah ve duh chiah a, keimah pawn ka nitin a tul em em a la nia chuanin nangmahni pawn in lo ah. tangkaipuiin lo hlawkpui ve turin ih ka beisei a nih leh ka tih ka ni phawt mai se ka chen ila min lo tlawha min lo thlir avangin ka lawm a chuan ih ei mi thar te nih chuanin min lo subscribe sak a min lo comment like sak turin ka sawm bawk cheu a chuanin next video kan inhmu leh theuh dawn neuh a ni leh bye bye le.